Ka pūhā te atahua ki rangi, ka tūwheratia ngā tatau o Tikitiki-o-rangi. Te kore tā maua ki te hiringa, te kore tā maua ki te horonga. Te kore te whakaarohia i te timatanga, te kore te whakaarohia i te otinga. He kore tauāwhia, he kore tautātai, he kore tauritenga. Te kore pia nui, te kore pia roa, te kore te wāhi awa, te kore te toitoi awa, te kore te tipua, te kore te oranga. Kia tūturu whiti, whakawhiti whakamaua, kia tina, tina. Haumi e, hui e, tāki e. Ko te timatanga o te whakaaro nui, ko te wehi ki te Atua, nāna nei ngā mea katoa. Ki a koutou ngā mate o tēnā marae, o tēnā marae puta noa i te motu. Moe mai koutou, moe mai koutou, a oti atu. Te pū o te wheke karanga mai, kaikohekohe karanga mai, te pūtahitanga karanga mai, karanga mai ki tēnei uri o Ngāti Wharara e tū nei. Hoki mai ki a tātou te hungora, ki a koutou ngā kaiwhakawā o tēnei huihuinga, ki ngā kura maha o Te Tai Tokerau, ki a tātou te whare o Ngāpuhi, tēnei ahau, ka mihi. Kia tahuri ki taku kaupapa kōrero tuatahi. Ki te kore e whai hua ētahi atu i tō whai mātauranga, moumou te whai. Ka puta te whakaaro, kua roa te iwi Māori e whawhai ana kia whakaora ai i tō tātou mana Māori. Erangi, ki te tiro ki ngā whare herehere, ki ngā kōti, ki ngā tatauranga whakaparahako Aotearoa, ko Māori tonu kei raro e putū ana. E whakapono ana ahau mā te mātauranga e whai hoa ai te iwi Māori. Ko te reo o te kāinga nō Pākehā kē. Ko ngā tikanga o te kāinga nō Pākehā kē. Ko taku kura, aku kaiwhakaako, aku mahi ia rā, ia rā, nō Pākehā kē. He Māori tātou e noho māori nei i tō tātou ao, Pākehā. Koina te timatanga o te raru. Ānei he whakaotinga. Ki te kore e whaihua te iwi Māori i tō whai mātauranga, moumou te whai. Hei kaupapa kōrero. Tuatahi ka titiro ahau ki ngā hua o ngā kaiako Māori i ngā korauraki. Tuarua ko ngā hua ka puta ina ka tukuna i tō tātau reo Māori kia rere. Kia tāhuri ki taku kaupapa kōrero tuatahi. Te manu kai i te miro, nō nā te ngahere, te manu kai i te mātauranga, nō nā te ao. Mehemea ko tō tātou whainga kia panoni i ngā tātauranga e whakaparahako nei i a tātou te iwi Māori, me hoake tātou ki ngā whare wānanga whai tohu whakaako, kia whaihua ō tātou tamariki Māori e nono kē ana i ngā korouraki. Āpiti atu ki tērā, me whai tohu i ngā kaupapa katoa kawa ka anake i te reo Māori. Erangi i te pāngarau, pūtaiao, tikanga ā-iwi, aha noa nei. Kia rongo ō tātou tamariki ki te wairua Māori e horopaki ana i a rātou. E ai ki te Tāhuhu o te Mātauranga, 10 paiheneti anake o ngā kaiako puta noa i Aotearoa he Māori. 10 paiheneti noiho e hoa mā. Ko Pākehā kē e whakaako i ngā tamariki Māori, kei reira tonu te raru. Hei tā Tauiwi, ina ka tirohia ki ngā pūnaha mātauranga o te ao whānui, kei runga nō Atua Aotearoa. Waimārie tātau ngā tamariki Māori i ngā pūnaha mātauranga o Pākehā. E kī, e kī, kātahi te rūkahu nui ko tērā. Ki te tiro tātou ki ngā tātauranga mō ngā tamariki e hinga ana i ngā korauraki ko Māori. Mehemea ko tō tātou whainga kia panoni i ngā tātauranga e whakaparahako nei i a tātou te iwi Māori, mā mātou ō tātou tamariki e whakaako. Tēnā hoake Māori mā! He moana pukepuke e kingea e te waka. Ko te whakatauki nei e hāngai pū ana ki taku kaupapa kōrero tuarua. He maha ngā hoa pai ka puta ina ka tukuna i tō tātau reo Māori kia rere. Erangi, nō te taenga mai a Tauiwi i riro atu tō tātau mana motuhake, i riro hoki tō tātau reo. Nā reira, ki te kore ia o tātou e whai i te reo Māori, moumou te reo. E ai ki te Tātauranga Aotearoa, toru paiheneti anake o Aotearoa ka kōrero Māori. Nā whai anō tātou e taka ana ki te hē. Ki te kore tātou e whai i tō tātou reo, ka raru te iwi Māori. E kī ana te kōrero, ko te reo te mauri o te mana Māori. E ai ki a Tauiwi, raua he hua o te reo Māori i te ao hurihuri nei, Te mea ai, ko te reo Pākehā te pou tokomanawa o tō tātou ara ako. Hei tā ngā kupu a Timoti Karetū, kei te hē, kei te hē, kei te hē. Mehemea ko tō tātou whainga kia panoni i ngā tatauranga e whakaparahako nei i a tātou, me whaihua i tō tātou reo kia ora ai te iwi Māori. Mā tēnei, ka tere ai tō tātou hoe ki runga i te moana pukepuke nei. Tēnā hoa ake Māori mā! Hei whakakapinga. Kua kōrerotia i ngā hua o ngā kaiako Māori i ngā korauraki. Kua whakapuaki whakaaro mō ngā hua ka puta ina ka tukuna i tō tātou reo Māori kia rere. Mehemea ko tō tātou whainga, kia panoni i ngā tatauranga e whakaparahako nei i a tātou te iwi Māori, ko te whai mātauranga te whakautu. Ki te kore e whai hua te iwi Māori i tō whai mātauranga, Moumou te whai. Anei taku wero i tēnei rā. Tukuna to katoa ki ta whakarauoratanga o tātou te iwi Māori. E kī ana te kōrero, puipuia te kākano kia puāwai. Heoi, kia whakatauki ake ai ahau i konei puipuia te mātauranga kia puāwai te iwi Māori. Ki konei motu ai ēnei korero oku. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.